azul fell-awen mṛeḥba yis-wen ar tedwilt n tmucuha ass-agi Newwi-d tamacahut n urgaz ɣef waydeg iṭebbir tmeṭṭut yir ttḍebbiṛ. Ihi amacahu, ṭṭlemcahu, ad tt-iḍebber Ṛebbi amzun d asaru. Yella sselṭan yettaɣ awal i tmeṭṭut-is aṭas aṭas. S kra s tini ilaq a s-t-id-ixdem. Ihi, ass-nni, a t-tini taderu, tenna-yas, Ay argaz, mi ara d-rbuɣ akka, ḥwaǧeɣ tasumta n rric n leḍyur ara ssumteɣ. Ihi yewḥel amek ara s-ixdem. Yenna-yas, A tameṭṭut, ansi ara d-awiɣ tasumta n rric n leḍyur? Lukan d-awiɣ akked leḍyur yellan ahat ur tettacaṛ ara. Yenna-yas, Nniɣ-ak-d ḍebber uqerru-k, insi k-ihwa-wi-d leḍyur ccenčew-iten-id akk, d tin ara ssumteɣ. S ma d-rbuɣ, ḥwaǧeɣ tasumta-nni ad d-wjen. Yenna-yas, Aha. Iɛedda iseggas, ixeddamen-is Mi d-ruḥen, yenna-yas teẓra. Ḥwaǧeɣ tceggam akk ar leḍyur illan ad d-asen. Ihi ceggan akk ar leḍyur nnan-as rwaḥut. Usan-d, ixuṣ ɣas ṣibus ur d-yusi ara. Mi win d-iwḍen ad d-icenčew akk arric-is ad iruḥ akken d abiqeṭṭiḍ. Win d-yusan ad d-icenčew akk akken iman-is. Ad ttɛemmiren tisumta-nni. Ah, ma leɛmer teččureḍ txuṣ ciṭ. Ixuṣ rric-nni n ṣṣibus. Ihi, iqqim ass-n ur d-yusi ara, azekka-yen ata yusi-d. Yebɣa ad s-yefk jmaɛna s wis ad t-yessaki. Yenna-as, Acu k-iǧǧan? A ṣṣibus ur d-tusiḍ ara, usan-d akk leḍyur seg-a ɣer ɣur-sen, amek armi terẓiḍ kečč awal-iw? Ini sɛa ya sidi sselṭan, mačči d awal-ik i yi-rẓiɣ, d ciṭ n ccɣel i d iyi-yeṭṭfen. Yeṭṭef-iyi ccɣel ur zmireɣ ara ad d-ruḥeɣ. Ini-as acu-t ccɣel-agi i k-yeṭṭfen akka? Ini-as ẓer-d acu n ccɣel i yi-yeṭṭfen, qqimeɣ ad ḥettbeɣ. Ini-as amek ad tḥettbeḍ, d acu akka ara tḥettbeḍ? Seg wass armi d iḍ mazal-ik kečč ad tḥettbeḍ. Ini-yis iẓid acu ara ḥettbeɣ. Ini-yis aḥettbeɣ. Ma d ijeɣman, ixilla neɣ d tijeɣmatin, ma d ussan, ixilla neɣ d uḍan, ma d irgazen, ixilla neɣ d tijawin. Ini-yis amek i d-tufiḍ ihi ajeḥsab-ik? Ini-yis ufiɣ-d ajeḥsab-iw. Ijeɣman d tjeɣmatin d yijeɣman i xilla. Inṭeq-d sselṭan, ini-s amek armi d ijeɣman i d-tufiḍ xilla? Ini-s axaṭer ḥesbeɣ tajɣemt ur nettarew ara, rniɣ-tt s ajɣem, ufiɣ-d ijeɣman-iw aṭas. Ini-s sselṭan d ṣṣeḥ. Ini-s i wussan i d wuḍan. Yenna-yas ussan akked wuḍan, yenna-yas ufiɣ-d d ussan ixilla. Yenna-yas Selṭan amek i d-tufiḍ akka d ussan ixilla ɣef wuḍan? Yenna-yas iḍ d tziri, rniɣ tses. Ufiɣ-d d ussan ixilla. Yenna-yas Selṭan d ṣṣeḥ. Yenna-yas i yergazen i yettjawin, inṭeq-d Ṣibus. Ini s irgazen i yettijawin, ttijawin i d-ufiɣ xirla. Ini s amek armi yettijawin i d-ufiɣ xirla? Ini s axaṭer ad d amek i d-ufiɣ tijawin xirla ɣef irgazen. Ini s irgazen, afeg ṭebbirt tijawin, sejḥuyt tijawin, ugad nernuɣ-ten Ar tilawin. Ini sih dɣa mini-t iwten s ubeqqa. Immekti-d iman-is, tameṭṭut-is, d awal-is kan i yettɛeddin. Ini sihi, ruḥ ay argaz n lɛali, ur tettekkes ara arric-ik, semmeḥ-iyi, tinḍ i watmaten-ik akk ad d-asen, ad awin, ad awin akk arric-nsen. Wallah ma tsumt-itt, tasumta-nni n rric. Ass-agi ar d awaju ara iɛeddin d argaz. Iwḥec ad yernu ɣer tilawin. Ihi akka, tamacahut-iw, nniɣ-tt-id ddaw useqqif, ufhim ad tt-ifhem ad tt-isif, ma d wayeḍ ad tt-yeǧǧ kan di rrif. Ar tikkelt nniḍen, ma yebɣa Ṛebbi.